Bħalissa l-iktar fokus li qed ikun hemm hija fuq il-kwistjoni tal-nisa fil-Parlament. Hemm issues oħra għax il-kuntratti kif kif jiġu draftjati meta mara eh, tixtri proprjetà, però l-iktar li qed inħarsu bħalissa hija fuq in-nisa fil-Parlament għax nafu li għandna numru żgħir ħafna ta' nisa fil-Parlament, ir-rappreżentanza, u għandna fuq ir-rappreżentanza qed nitkellmu, ta' nofs il-popolazzjoni mhijiex qedem, eh, u allura hemm bżonn li dan in-numru jiżdied. U allura dak il-focus. Aħna kien hemm hemm consultation paper li qed nirċievu jiena Hemm technical committee, jiena membru ta' dan it-technical committee wkoll, u qed nirċievu ehm, il-feedback, l-opinjonijiet tan-nies dwar dan id-dokument li huwa dettaljat ħafna eh, li qiegħed fuq erba' pilastri, tibdil fil-Kostituzzjoni, gender mainstreaming, l-Electoral Commission eh, il-bżonn illi eh, tkun magħmula minn nisa u ġejn mhux irġiel biss, li l-Parlament ikun iktar family friendly kemm għan-nisa u kif ukoll għall-irġiel għax kulħadd għandu familja u kulħadd għandu tfal u kif ħanżidu is-sistema ta' kif qed tiġi proposta kif ħajżdiedu n-numru ta' siġġijiet għan-nisa fil-Parlament. Għadha kif ħarġet ukoll il-Ministru titkellem u l-Ministru tal-Finanzi, Ministru tal-Ministru tal-Finanzi dwar dwar it-taxxi għax din hija issue li ilha li ilha s-snin, kif qalet il-Ministru dalli li ilna niddiskutu kif l-aħjar kif l-aħjar nindirizzawha u tidher li qed tiġi b'xi mod indirizzata l-ewwel pass biex min irid jista' japplika biex ikollu computation u submission ta' taxxa separati. Kif stajtna naraw minn dan ir-rapport ta' l-NCPE rigward ix-xogħol illi sar matul is-sena li għaddiet li naraw iż-żieda tan-nisa fil-post tax-xogħol. Ovvjament l-indipendenza finanzjarja hija essenzjali u essenzjali mhux biss biex kull mara tkun awtonoma u indipendenti imma wkoll għaliex meta inti m'għandikx din l-awtonomija, Tista' wkoll, u hija mqabbda ma' affarijiet oħrajn bħal, pereżempju, illi toqgħod f'relazzjoni abbużiva għax inti tkun tiddependi finanzjarjament minn min qiegħed jabbużak. Ġifieri din torbot imbagħad ma' dak illi għamilna fil-liġijiet fejn għandna waħda mill-aqwa liġijiet fejn tidħol il-vjolenza abbażi ta' ġeneru illi hija in line mal-Konvenzjoni ta' Istanbul. Fil-fatt irratifikajna dik il-konvenzjoni u għandna liġi li hija l-gold standard. Biżżejjed? Le, qatt mhu biżżejjed għaliex kif naraw fil-ħajja ta' kuljum illi inti tagħmel il-liġijiet però mbagħad fil-prattika fil-ħajja ta' kuljum trid tara dawk il-liġijiet kif qegħdin jitħaddmu, meta jiġu bżonn xi servizz, meta jmorru jirrappurtaw, il-pulizija, social workers, illi kulħadd il-liġi trid tinżel fil-livell ta' kull min ikun sa jħaddimha u hekk intejbuha s-soċjetà u hekk ikollna l-ugwaljanza għax billi jkollok l-ugwaljanza fuq il-karta tal-liġijiet u ma titħaddimx kif għandha titħaddem, ovvjament hemmhekk tinduna kemm għad baqgħalna x'nagħmlu. U f'kwalunkwe sfera ta' l-ugwaljanza, minkejja illi mill-aspett leġiżlattiv għandna l-aqwa liġijiet, issa x-xogħol tagħna huwa illi naraw illi fil-livelli ta' soċjetà, tas-soċjetà tagħna, dawk il-liġijiet qed ikollhom effett, qed jitħaddmu tajjeb u dejjem inkomplu nħarrġu n-nies li jridu jħaddmu dawn il-liġijiet sabiex verament f'pajjiżna jkollna l-ugwaljanza.